Pi ruah ṭi ding kaa thimmi cu Sunday School kan fale nih khan an rak relmi ti kha si. Annih kha Exodus chungin an i thim i kei hi Deuteronomy ah a ngan panga a hmeilei ruk zawn ti kha ka hun rel lai. Deuteronomy a ngan panga a meilei ruk Bawipa na Pathian nawl aan pek bangin na nu le na pa kha vu upat hna. Bawipa na Pathian nih aan pekmi ram chungah na chan a sau lai i nangmah caah aa remrel lai. Pathian nih thluachuahnak an pekpiak ko seh. An i calh lio si kaw, bu kip mino vialte len dih an i calh i an rethei an thabat lakah bawlung an chuih ah khan voidang an tei tawnmi hna kha tutan cu an sung ai semi ah an sung i final zong an kai kho ti lo cu an far le belte volleyball an beng i final ti an kai i CEBC he an i tong ciammam i ni thuai Ceu le deuh te sen tei dengmang hna na an sung ve hoi. An sung i pahnihnak an ngai ni zan kha hei mungnu le pa te na hamburger an special an tua i thlacamnak kan ngei i kan mino pawl lentizal nan i zuamnak cungah khan kan i lawm tuk lente an le cat lio pi zong a hla an cawng kho an kan rempiak khawh ca kan i lawm tuk ti kha kan chim ta ka duh kan hnulei zer kha kan um kho lo i kan um lo i kan um kho lo ti cu si lo kan um lo springfield ah minung sawmli le pahnih mino vialte kan kal i missouri si nazi paruk le cheu mawng si zingka deilei pali in kan i thawh ciammam i khika khi pahra le cheu hleikhat luklak deng ah kan va phan i kan va phanh cangka khan pizza in kan dang i ngahring dawinak ah an kan kalpi colh. Mah kha kan va phanh hlan ah anmah lei in minung pathum pali hrawng nih sur an rak cheh cia i ginger pung khi ai thing pung plastic pung a nganmi pahnih khat deng khan an rak tleih an rak tleih cia. ma cu chon kan van phan ciamam i an sur cu kan mino pawl nih an van i hlan ve i avan te pawl ke stanley te pawl nih an vun cheh ve i tiva ah cun an cheh fate hi nga cu tlaih lengmang si ko an tiva kha le ti mit hna khin a vun ngan deuh hrawng hi si cu tluk i a nuam khawhmi cu a nuammi hmun cu a um kho lo tluk hi si springfield lawng a um lai ma cucun mah a tluk kik lak ahcun tlangval pawl uk te te pawl tlawngal te pawl an angki na phoih cu an i liao hei ah ice ti thletmi tluk khi a kikmi khi ma cu an i liao ko cu kharuah har si ma cu kan van i lio an van i lio hna i tlawmpal cun gas in uka he chiti he an ken i barbecue tuah hna he caws han rak ken di i nga an tleih chami pawl vialte cu rose in an vun kan kio piak ti va kam ahcun kan thua ciammam hi tuak u law nga tleih i ti va kam i rose kio i ei timi cu springfield lawng a um cu kharuahar se kan kan i nom khawh ning hi Pathian nih lam a kan hruai cu tlawmpal cun chaklei ti a rak lian ciama ti nawi thuama i ti kai thuama ko kan hmuh hmai pi cun li awk zong ṭha ti lo nga tlaih awk zong ṭha ti lo Pathian nih a caan hmaan ti bak in cu cu a vun kan tlaihter i sur an che mah ni cu avan a min ka pek mi cu Peter tiah a min ka pek ye ti cu sur a che fa ti kha tlaih ko nga hi can can bak he tlaih thuama i amen lo kan in um khawh ning he cuka tiva cu nan duh sele a hmun address zong kan chip te hna lai kal na duhmi paoh cu nga sa duhmi paoh cu lai nga na kan thawh deuh cucu rak hal te la kan chim te hna lai ti kha kan mino pawl khual tlawnnak report kan mun pek pa duhmi hna si tu chun hi hringtu nu le ni Mother's Day asi caah keimah hi phung na chim lai in ka ti tikah hin kaa lawm ngaingai voidang ahcun hringtu nu le ni ah hin hringtu nu pawl nih caan hmang si lengmang i phungchim zong nu nih chim tawn a si i ka thinlung chungah ka i ruah ngaimi cu pa pawl father's day si zongah mother's day a si zongah mah nih mah kong mah ṭhatnak kong mah sunlawinak kong i chim nakin kan fale nih maw nu le ni hin cun pa le ni hin kan nu le pawl zeitluk in dah an ṭhatnak kong an sunlawinak kong chim siseh law fale nih caan hman piak siseh law pa le ni zongah hin pa nih i chim ve loin nu le nu nu le tu nih fale tu nih pa le zeitluk dah ṭhatnak kong hi chim tawn siseh law ti hi ka kei ka hi ruah tawnmi a si cucaah keimah an hei ka chiah tikah hin ka lawm tuk ti kha uh, chim da ka duh i uh, hringtu nu le ni timi hi mirang hika in uh, america ram zong ah an rak thawknak hi president uh, ke Vei nih min a rak thut President Roosevelt mu nih min a rak thut hnu ah rak tuahmi a si tikah Father's Day zong a hung um Mother's Day zong um tikah hin kan ni nizanti ni kha kanmah nupa farual in dawr a kan hei kal i Ashley nu caah zeital lasong Mother's Day cawkpiak ve lo cu kan ti kan ni chok i Ashley nih a ka timi cu ka pa mothers day i laksawng mothers day lawng um i laksawng cawk piak cu a fiar lo ngai ee a ka ti ziah ka ti science day hi um ve selaw a ka ṭha lai a ka ti fale nih fapale nih hi um ve selaw laksawng ka ngah ve lai a ti cun daughters day zong um ve selaw sara zong nei ngah ve hnga a ti father's day le mothers day lawng laksawng ah i Sons Day le Daughters Day um lo cu a fir lo ngai a ka ti. Ka hi ruah hi hmaan ngai ve. Kei ka hi ti. Korea pawl nih hin Philippines kan um le ka hawi pa Korea pa nih a ka chimmi cu kan ni cu Mother's Day, Father's Day ti kan ngei lo e ti. Parents Day lawng kan nei ti. Nu le pa hmunkhat ti ah nulepa ni kha voikhat te a tuahpiak kha a si ko ee ti cucu hei ruah tikah a hmaan ngai ka thinlung chungah caam ngai ya mihil mothers day theng kan hei ti ya fathers day theng kan hei ti ya nulepa ni ti hi kan ti ko lo ti hi ka hei ruat tawn ve asinain tuchun hi mirangkal ning in kan kal ve cang caah Mother's Day kha um a rak si ko e. Cucaah tu chun zong Mother's Day kha a si khawh chungin hringtu nu le ni kong tiin aa chim khawh cu ka rak i zuam ve lai. I mothers timi hringtu nu le hi a sullam zeidah a si ti hi dictionary ah kan zoh si ahcun tahchunah ka Holman Bible Dictionary nih a chimmi cu a nu a si i a fa a pawi i a hun hringmi a hun hringtu cun a zohkhenhtu pawl paohpaoh kha mothers hringtu nu le ti kan auhmi hna a si ko ti hi Bible Dictionary ah a ṭial ning si. Asinain cu nak i a biapi deuhmi a sullam zong a tling deuhmi tiah ka ruahmi cu nu le hringtu nu le timi cu an pawi lawng si loin an hrin lawng zong si loin an zohkhenh hna tiang lawng si rih loin dawtnak in fale a zohkhenhtu a cawmkengtu cu pinah Pathian duhning in Fale a hruaitu hna tu hi hringtu nu le timi kannih pawl nih kan thinlung chungah um hram seh ti hi ka duhmi si. Nule hi phun hi an um i hringtu nule hi cheukhat cu fale an ngeih hna hnu ah hin ṭha tein ṭuanvo a va a la ve i a zohkhenh ve i dawtnak zong a langhter i a nunnak a liam tiangin a zohkhenhtu nu le an um bantukin cheukhat nu phun a dang pakhat ve hna cu fale kha hrin lawng hrin i ṭawan zong la huam ti lo a zoh zong zohkhen zuam ve ti lo cawnpiak zong zuam ti lomi nu zong phun hnih an um ve cu lakah Baibal chungah Upat awk a tlakmi nule hi ka hei zoh tikah uh, langhter ka duhmi hna cu pakhat dak ah Eve Adam le Eve a hmasa bik nu rak sermi a si Pathian nih a sermi thluachuah a pek vemi nu a si nain Satan nih a tukfor i Pathian duhlonak in a tuah ruangah ei hlah a timi a rak ei ruangah Pathian dantatnak a rak ing i Pathian nih cu ei nawl a pekmi a buar hnuah dan a tat vemi cu harnak na tong lai, nau na ngeih tikah na ngan a fak khun lai timi Pathian dantatnak a rak ing ko nain Pathian nih hin a cungah hin velngeihnak a rak ngeih ṭhiamṭhiam i miphun vialte hna kan nu ah kan nu a rak si vemi hi upat awk a tlak ve ko ti hi pakhat ka hmuhmi si. Cun a pahnihnak ah cun Sarah hi maw Abraham nupi Sarah kha kum sawm kua a hun tlin lei hnuah fa a ngei ve i sak a vun ngeih ve i a nupi a ṭhitmi cu Rebekah a si i cu hna nih an ngeihmi cu hika hin Josef Izipt ram in sal in a luatpitu hna mangṭam chungin a khamhtu hna an hun hrinmi Josef a hringtu Rebekah kha thangṭhat awk upat awk a tlakmi chungah aa tel vemi a si ti hi Baibal kan hmuh khawhmi si. Cu lawng si rih loin upat awk a tlakmi nu pakhat si vemi cu Joseph, Josephat a ti i Moses a nu kha si. Moses a nu dirhmun kha zohhmanh u law Izipt sal an taan lioah siangpahrang pa nih nawl a chuah i ngakchia paohpaoh nan thah hna, nan thah hna lai tiah nawl a chuah lio khan a nunnak tiang pek in a nunnak tiang ris in ngakchia te kha bawm chungah a chiah i nal tiva kam ah nal tiva ah a rak luanter i a donghnak ah Siangpahrang fanu nih a hun i cawm i Moses a hun ṭhen tikah nawlbia pahra tiang Pathian nih amah sinin a kan pektu Moses a khamhtu kho dah si ti cun Joshaphat nu ralṭha taktakmi dawr a si ve cu. Timi Baibal ca chungah kan hmuh khawh cun Mary a nunak kha zoh rih hmanh u sih. Zeitluk in dah upat awk a tlak? ngaknu no ti a si lio ah thiang thlarau nih nau na pawi lai a ti i nau hun pawi pa hmanh thei lo in kha lio an chan lio ah pa thei lo in a thi ti i nau a pawi pa he i ṭimi pawl cu zeidah a si Zapi hmai a chuahpi i lung in thilak in cheh a rak si cu. Kha lio caan man ah khan Mary nih ṭih lo tein Pathian bia a rak cohlan i nau a rak poi ngammi kha Pathian a upat ruangah a si. Cu lawng hmanh si rih loin Khrih Jesuh kha a hun ngaih i a hrin i a, a zohkhenh i a cawnpiak i A donghnak ah vailam ah a ke hram tiangah dong loin mitthli tlak buin a zohkhenhtu a nu Mary a si. Upat awk zeitluk in dah a va tlak vemi nu pakhat a si ti hi Baibal ah kan hmuh khawhmi aa tel ve. Cu lawng si rih loin nu lakah Baibal ca chungah a vun pipi vemi kan hmuhmi cu Timothy a nu Eunice le a pi Louis cawnpiaknak thawngin Timothy kha zeitluk in dah Pathian nih a rak hman ti kha a nu le a pi ruang a si ti hi kan hmuh khawh i cu tluk i upat awk a tlakmi hna Nu pawl kha Baibal ca chungah hin tampi kan hmuh khawh hna cu cu tu i ka chimmi kha cu tlawmpal ka hun charmi hna kha an si. Hringtu nu le upat hi zeitluk in dah a ṭhat i nu le kan upat hna tikah zeidah a cang kho? Cun upat lo ahhin zeidah a cang kho ti hi Baibal ca chungah tampi kan hmuh khawh hna i a pakhatnak ah zohṭi kan ka duhmi cu Nu le upat lo tikah hin nu le pa upat lo ti he zeidah a cang kho ti hi pakhatnak ah kan zoh hna hmanh lai. Deuteronomy angan pakul le pasarih a me lei ruah timi cu a pa siseh anu siseh upat lomi cu chia seh tiah an that lai te cun mi vialte nih amen an ti lai te a sullam cu nu le pa upat lomi Hna cungah cun chiatserhnak a tlung ti hi hlanlio ah an rak zumhmi le nihin ni tiang zongah zulhmi phunglam a rak si. Phungthuk bia a ngan pakul a hme pakul a zeidah ti ri a hohmanh nih a nu siseh a pa siseh a volpamh mi hna a volpamh hna ahcun muihnak a rat tikah a mei in kha a mit lai te Nu le pa hna volhpamh zong hi ṭih a nung i fale caah chiat a tlung kho ti hi kan theih a hau. Cucu Pathian nih bia a kamh chihmi hna nawl a pek chihmi cungah aa telmi si. Cu lawng si rih loin a pa kha Proverb phungthlukbia a nganpi sawmthum ah timi cu a pa an Isua i nu kha a tar tikah zei ah a rel lomi cu a mit kha nelrawn lang ak nih an khoih lai i langta nih an ei lai. Nu le pa hna hi an no zungzal lo an hung upa ai an an hung tar i an thazaang a dar lei sang ah zei ah a rel lomi cu a ti mit tiang hman khoih i lang lang va nih ei ding tiang in chiatserh a tong kho dingmi kan si ti hi Bible ca chung a phungthluk bia nih a kan cawnpiakmi si tahchunnak ah Genesis a ngan pakua chung kan hmuhmi cu Noah kha Pathian nih thluachuah a pek i misur dum tampi a hun zun i cu chungin wine a thlak i a hun din i a ri a ti. A rit tikah amah le mah hngal lo i angki le bawngbi vialte aa phoih dih cu ti ei lio ah khan a fapa lakah Ham nih a hmuh i a ti. Ham nih a hei hmuh tikah Zeihmanh khuh piak loin, zeitihmanh tuah piak loin a u a nau a simi Shem le Jafeth tu kha a hei chimh hna. Ka pa khi zohhmanh u, talawng in um ko khi ti kha a hei chimh hna tikah Shem le Jafeth tu nih cu zeitindah an tuah ti si ahcun an, an hnulei an chit i puan kha an liang an i tlaih i a pa kha kan hmu sual lai ti an phang i hnulei kal hnulei hoih in a pa cu puan an hei khuh piak Noah cu puan an hei khuh piak Noah cu a lung a hung fim tikah a sining kha a hun i theih tikah cun hem zei ruang dah hi bantuk hi ka nun ah ka, ka cungah hi bantuk na tuah ti kha zeihmanh na ka tuah piak lo ti hun thei te chiat a ser hi hem le khanai khanan khananite mu khanan miphun vialte hi shem le jafet hna i an sal an si zungzal lai ti cu noah nih chiat a ser hna cu zei ruangah a pa a simi a ningzahnak hmual a phonak kha to zei rel lo in a um cu cucaah zeidah a ton a ti a nunah a ton si kan ti kan zoh si ahcun a donghnak ah amah a tefa tiangin chiatser an si sal phun tiang a ṭuanmi an si ti kha kan hmuh khawh cu lawng si rih loin nu le pa bia nawl ngaih lo hi zeidah kan ton khawh ti cun tahchun ah Samson zeitu dah Pathian nih thluachuah a pek i a ṭhawn a sam tan bal lo chuah kaan tan bal lo zeitluk in dah a rak ṭhawn asinain a donghnak a nu, a nu le pa nih Filistin ngaknu aa duh ti kha i duh hlah hi na duh si cu ya kan phun ah kan miphun hawi lakah nu an um lo maw zei ruangah dah Hi nu hi Philistine nu hi i duh hlah tiah nawl an pek i ralrin ah an pek zungzal ko nain Samson hi a ngai lo i a donghnak ahcun zeidah a ton kan theih dih ko kha. A donghnak mit khoih tiang a tong i sihmanhsehlaw Pathian a auh ṭhan caah Pathian nih a thih lai ri ah thluachuah a pek ṭhan i a nun lio nakin a ṭhawn lio nakin khakha a thih lai ri i mitcawn pu i a thahmi hna a thihpimi hna minung kha an tam deuh ti kha sihmanhsehlaw an nunnak kha zoh si nu le pa nawl a ngeih lo ruangah bia a ngeih lo ruangah a tonmi kha a rak fawi lomi a si hringtu nu le pa kan upat hna tikah khatlei ka bat zeidah kan ton khawh ti kha kan vun zoh ṭhan hman lai. Shem le Japheth cu Pathian a thluachuah a pek hna i ti. an tefa tiangin anmah lawng si an tefa tiangin Pathian he thluachuah a pek hna ti kha Bible ca chung kan mu ko. Zeitindah kan nu le kan pa he kan upat kun hna lai ti hi kan vun zo rih hman lai. nulepa upat hi kan no lio caan ah hin an nawl ngaih hi a biapi nain upat kan timi hi an thih hnu tiangah hika vawlei cungah an nun lo tiangah an nawl kan ngaih i an duhning kan nun khi upat a si ti hi hika hen kan hmuh khawhmi si. Zeitindah a pakhatnak kan upat hna lai ti si ahcun kan hmurka in verbally mu kan hmurka hrimhrim in nu le pa upat hi a biapi bikmi pakhat a si ve laimi hna cu i love you mom kan u kan dawt tuk e ti chim hi a har tukmi kan si Zahan ah nihin ah minung pei zat ni dah kanu kan dawt ti hi nan chim. Maw hringtu nule a simi hna kan nule a nung rihmi hna ca zeitluk in dah dawtnak kan langhter khawh. Cheukhat cu ka nu kan dawt tuk ti kha chim kan i har tuk i a theih kom hi cu tuah chim lo zong in a theih kom hi cu timi mu ya ke vei ah chim lo zong ka tuah ka tuah sarna pei ka tuah ko cu ti kha ka langhter ko cu ti kha kan thinlung a um i kan nu le kan nu kan dawt tuk ti chim kha kan i har tuk cu Laimi hi kan kan kong kaw ngaingai. Cun culawng hmanh si loin kan nupi le zong kha honey mothers happy mothers that I love you ti kha kan chim kho hoi lo cu. Kan nupi le cung zong ah kan chim kho lo. Hringtu kan nu le cung zong ah kan chim kho lo. Atu ah nan nupi le kha kai kan dawt tuk I love you te a chimmi nan kut thliar tuah un ti hna ning law pei zat nih dah nan thliar hnga nan nupi le cung ah mu nan nu le cungah kan dawt tuk timi a chimmi pei za dah kan um hnga Hmur le ka hi a biapi tuk vemi dawk an si cu. Tuahsernak hi cu kan tuah khawh cio ko lai, nan tuah khawh cio ko lai. Asinain kan nu le nih kan nupi le nih an hna hrimhrim in kan taw tuk timi an theih ve ding hi a biapi ngaingaimi a si. An nun lio te i an theih i An hna tein an theih vemi hi nun khuasaunak zung a pih a pi nun saunak zung a bawmh hna ti si. Tuakalaw Laimi pawl cu an nun lio i chim kha kan duh lo an thih hnu an ruak cungah kan u kaan dawt tuk ee. kan nu ah kan dawt tuk ee nangman um lo nu zeitindah kan si khawh lai ti kha thi deng ba in kan ṭap cu sihmanhsehlaw pathian nih caan a kan pek i a nung rihmi hna kan nu le an um rih ahcun cu kan nupi le an um rih ahcun atu caan te hi I love you Mam, kan nu kan dawt tuk. Kan nu kan dawt tuk ti hi kan hmurka in chim caan a si. Thaizing ah chimnak caan na ngei lo men lai. Kiptua chimnak caan kan ngei lo men lai. Cu caan cu kan hmurka hrimhrim in tu chun ah hin chim hna u si. Langhter u si ti kha hmur le ka biapit la ka vun chim ta. Cun a pahnih nak cu physically maw taksa hririm in kan langhter hi a biapi ngaingai vemi si cheukhat kan nu le ka um rihmi si cun kup kup hna usih he tiah nam hna usih an belte zong ah kan nam hna usih an thihnu hnamh kha hmu kha san a tlai lai lo. Cucaah cun physically kan pumsa hrimhrim in kan u kan daw tuk kan nu kan daw tuk tik ti kha, ti kha taksa in langhter hna u si ti hi kan sawmna. A ngaingai ti cun philhlau vawlei kan chuahka ah hmasa bik a kan tlaitu a kan tawngthamtu cu hringtu kan nu le dako an si kha an ṭangnem cungah an kan pom i kan ke tete an kan tlaih i an kan hmu a kan zohkhanhtu an nunnak a cheu hmanh thi in half dead mu half body dead a cheu hmanh risk in zeitindah kan thi lai ma kan nung lai ma timi hmanh i fiang lo dawh an kan hrinmi kan si cu Nu le zeitluk in dah fale in kan hrin zan ahhin an ngan a fah. Zeitluk in dah an tuar ti hi fale nih a tampi a thei lomi kan um men lai. Sihmanhsehlaw nihin ni caan ahhin ruah ṭhan caan a cu cang. Kan nu le theih ṭhan caan a cu cang. Na nu kha nangmah na caah Nu dang an um kho ti lo. Midang caah cun muichia santlai lo a cuar zong a sawng ko cang lai. A tha zong a dar ko cang lai. Hawi zong a tluk men lai lo nain kan nu a kan hringtu nu le tluk in a ho midang hmanh kan hmu kho hna lai lo. Na hmu kho hna lai lo. Zeimaw caan ah cun kan nule hi rawlṭam an thei ko nain fale kan rawlṭam an kan hmuh ahcun rawlṭam lo bantuk an i umter cu. An ti hal caan zong a ti hal lo bantuk an i umter i Eidin awk pakhat te um si cun ka fa e cu ka rawl ṭam lo ka ti a hal lo an ti fale caah a pe siangmi nu le dok an si cu ka hin na than nu nih a nu kong a chimmi kha ka lungding ngaingai si Bible ca chungah Phungthluk bia khi fimnak Pathian ṭih i fimnak hramthawk a si ti kha a thawk i khikhih a ṭialtu khi Solomon siangpahrang pa a si cu. Pathian nih fimnak a pekmi vawleicung la fim bikmi tiah siangpahrang tiah chimmi a si. Pathian thei cu hngalhnak fimnak hramthawk a si ti kha a thawk i nu pawl zeitluk in dah an thil tuahning le zeitlun dah pathian an i bochan ni kha a tial a tial i a donghnak ah sawmthum le pakhat a ngan sawmthum le pakhat ah cu pawl vialte a tlintu hna cu a ti nu an si ti kha dawk a tlin ah solomon siangpahrangpa nih a tialmi si cu Cu bantuk nu hna a tlinhtu hna cu fimnak in a tlinh tu hna fale a zohkhantu hna cu mi thluachuak an si i upat awk tlakmi an si ti kha Solomon siangpahrang pa nih biakam proverb chungah phungthluk bia chungah a ṭialmi a phuanmi a si. A pathumnak ah kan nu le zeitindah kan dawt khawh hna lai ticun lungsau tein kan dawt hna a hau. Kan upat hna a hau. Kan nu le cungah a lungsau lomi, kan pa le cungah lungsau lomi kan um sual si ahcun kan cungah chiatnak a tlung kho ti hi philh hna hlah usih. kan nupile hi a hlein pa pawl caah chim ka duhmi cu kan nupile hi an ngaknut lio bantukin an taksa a ṭhat lio bantukin a hlan lio kan rak duh hna bantukin an i dawh zungzal lai lo ti hi a fiang bakmi si nikhat nu nikhat an tar deuhdeuh lai an upa deuhdeuh lai i an cuar zong a vun sawng ve lai An ha ti zong beuh te lai. An sam ti zong kha rang thluahmah te lai. An, an khul zong kha a nuar thluahmah deuh te lai. A hlan lio an ṭhawn tluk in khan an ṭhawng te lai lo i khi tikah khin tah Kan dawt ko kan ti kho rih lai maw? An ngaknut lio i dawt bia kan vun phai bantukin khan an upat hnuah kan phai kho rih lai maw? I check na man u si. Nu le hi cheukhat cu pa pawl hi zeitluk upat ko zongah mit cu a no peng cu poinak cu. Salomei. Sihmanhsehlaw kan nupi le kan nu le hna cu an no peng kho zungzal lo. an upa deuhdeuh an kumpa deuhdeuh i an pungsan zong a rawk deuh an cuar te zong a sawng thomah ko lai cucu kan nu le an sining si kan nupi le zong an sining si khi tik caan zongah khin pa paul fale hna kan nu le zeitluk an muichiat zongah an upat zongah ka nu kei ca cu naa dawh bik ko ee an i dawhnak hi a hmu kho zungzal hi tu ding kan si hi a herh ngaingaimi si kanmah cung zongah an lung a rak sau ve i zankhua dei zong kan zuat caan zongah kan fah caan zong a mit kuh ve lo a rak kan zo hmasa tu kha kan nu le dok an si cu cucaah cu anmah an thazang a dar hnu ah thil an ti khawh lo hnu ah lungsau dingmi cu nangmah le keimah kan caan a si ve kan nu le le kan nupi le le san an tlaih lo cangka in ka dangdang i mit zoh i kaa dangdang hoih i nu le pa zung a zohkhanh duh lomi kan si si ahcun Baibal nih chiatserh a timi hi kan cungah a tlung kho ti hi kan i ralrin awk ngaingai chim ka duhmi si. Phungthluk ve thiam ah sawmthum le pakhat sawmthum a mi sawmthum na a langhtermi cu iang hi hlen a hmang e ti do hi a ziam kho sihmanhsehlaw bawipa a ṭihmi nu cu thangṭhat awk a si ti kan nu le hna an i dawhnak kan nupi le hna an i dawhnak hi a hmun zungzal lai lo ti i fiang a ziam lai ti i fiang dusa dusa in a hung ziam thluahmah te lai i A tang dingmi cu pakhat lawnglawng a um a ti. Cucu zeidah a si? Bawipa a ṭihmi nu pawl cu a ti. An thinlung le an ziaza cu zeitik hmanh ah a tang zungzal lai ti hi kan hmuh khawhmi a si. Cucaah cun hringtu nu le a simi le nupi nihin ah nupi le vialte hna zong zeidah

a har ngaingai dawh khi a lo. Baibal ca nih a chimmi thluachuakmi nu a timi hi an tlawm ngaingai si. Baibal zawn nih a chimmi cu cu bantuk nu hna cu hmuh an har ngaingai a ti. Cucaah cun hmuh a har ngaingaimi chungah aa tel vemi nu, hringtu nu le nan si ding hi Pathian nih lam in hruai hram hna seh ti hi tuchun caan ah hin chim ka duh chih fawn form kan phi tikah ka siarem lo ngaingaimi le ka lungah a tap ngaimi cu occupation mu what is your occupation what is zei rian dan na tuan timi ah khin nu le pawl mu rian a ngei lomi pawl no job unemployed kan hei ti kan hei phih men i kan pasal le zong nih va le zong nih nupi le rian a ṭuan lomi inn ah a um ko sasawmi ko kha rian an nei lo tiah kan zomhtaih ngai tawn hna cu rian kan form kan phih tik zong no job unemployed ti kha fawi tein kan phih ko Salai khattalei kam ah tuchun ah zoh ṭhan hna maw na si ti ka duhmi cu nu le kan zoh kan zoh hna ning kan nupi le kan zoh hna ning hi kan thlen a hau ka ti. Innchungkhar ah ṭha te a zoh i company a rian an ṭuan lo zong ah fale a zohkhanhmi hna inn ah ṭha tein rian a ṭuanmi hna nupi le kan nu le hna hi full time job dawk an ṭuan ti hi kan theih a hau mu without pay phaisa pek lo ṭung i full time rian a ṭuan mi hna hi kan nupi le le kan nu le inn ah company rian a ṭuan lo mi hna khi full time lo rian an ṭuan ve cu tu chuan ah kan dirhmun kan thlen hau kan hmuh na nih kan thlen hau ti chim ka duh mi si zei ruang ah tuah hmanu Zingkaan an tho i fale ca he rawl an breakfast an, an ti. Thil rawl chuan ding rawl ei ding an ti rawl an chuang. Thil an su. An bil rih. Fale ca te chun caw an ser rih. Kan kan pa le ca te he chun caw nih fun piak rih hna. Tuak manu. Cu lawng hmanh si loin an lungre theih bikmi cu ka fanu ka fapa nih hin Pathian bia theih lo a um sual lai. A lam tlau sual lai. A thlarau lam a tlau sual lai ti a phang bikmi hi hringtu nu le dawkaw an si cu. Kan nupi le dawkaw an si hna cu. Pa pawl nih kha bantuk kha cu tluk in kan ruat lem lo. Sihmanhsehlaw biatak i a ruatmi, biatak i a lungre thei bikmi cu hringtu nule hi an si zungzal ko. Ni ni thawk in nan nupi le zei rian dah an ṭuan ti si ahcun full time job at home. Inn ah full time rian ṭuan ti cang lo. Rian ṭuan lo ti kha chim ti lo. inn ah rian a ṭuan full time bakin a ṭuan i keimah nak zongah ṭuan deuh ti kha pa paw zong nih kan nupi lei kan chimpiak ngam hna ding si pa pawl rian ṭuan lo in nau zoh hi sisehlaw a zoh khomi kan um ngam ah dawtchin pa lawnglawng nih zoh khawh hna lai hi dawtchin pa lawnglawng kha chikkhat te caan khat dawtchin nu ṭuat ciammam i Dawtchin nu dirhmun title an pek. Sana a foi lo tu cu a tuan ve cang hi. Inchungkhar fale zo kholh thil thlan mu a zeizong vialte nu pawl an rian hi a foi lo taktak mi dawt si cu. Cu tluk i re theimi an thazang ṭhawnnak vialte an i dawhnak vialte Pathian nih a pekmi hna vialte an caan sunglawi vialte fale ca an kan pek dih hnu cikcek ah a donghnak um rawt ah an upat lei sangah a upat lomi fanu pa kan si sual ding cu ṭih a nung tukmi a si. Nu le dirhmun i ahohmanh nih pa le nih kan tluk khawh ding men ah pakam an um lo. Pathian nih hin resistant pumsa zong in tuar kho deuh ding in Pathian nih a rak sermi hna a si. Khuasik zong hi mu pa pawl nakin nu pawl hi an taksa a khang deuh, a tuar kho deuh. Cucaah cun Pathian nih a rak serning hna an kan serning hi kan thisa hrimhrim ah hin mo scientifically in teipan uh, fimthiamnak zong in nu pawl hi an, an tuar kho deuh ti si so pa pawl nak in. zei pathian a rak sermi hna hrimhrim i khuaruahhar a si cu cucaah cun nu pawl i an temh ning fale caah an kan zohkhenh ning vale caah caan an pek khawh ning hi cu zeiti hmanh ah tluk khawh an um lai lo zeiti hmanh ah kan tluk khawh hna lai lo cu caan ah tu caan ah kan nu le a upat thiam lomi, kan nu le zong a ṭihzah a thiam lomi, kan um sual si ahcun i thleng cang hna usih. Kan thinlung thleng cang hna usih. Kan nu le hi a zungzal te an no lai lo i a zungzal te an nung, an, an nung lai lo. Cheukhat hoi hna cu nule a liam ciami, a thi ciami zong an um cang. A tang rihmi, kan nul a nung rihmi an si si ahcun ni ni caan hi upatnak caan a si. Upat peknak caan a si. Pathian nih a timi cun nan nu le nan pa nan upat hna ahcun a ti a tong a dang a vun pe rihmi cu an kamhmi hna ram ah hin saupi nan nung lai ti. Nulepa upat hi upat sawsawh a si lo i Pathian nih bia a kan kamchihmi cu thluachuah dawh kan pek hna lai ti si ri cu. Nulepa upat thiammi cu thluachuah Pathian nih pek ding ready a si ve. Cucu thluachuah hmuh na duh si ahcun na nu le na pa upat ko hna usih. Upat pe hna usih. Kan hmurka in siseh, kan tuahsernak in siseh, phaisa in siseh tha le zang siseh nu le pa upat thiam hna usih upat pe cang hna usih pathian nih thluachuahnak kan nu le kan pa hna hi a pek ciami hna si ti hi kan philh lai lo cucu a pek ciami hna thluachuah chung ahcun nangmah le keimah zong i tal ve hna seh hmuh ve hna seh ti dawh Pathian nih a rak timh cia mi si cu cucaah ni ni chun cu kan nu le ni hringtu hna le nu le ni a si bantukin kan thinlung chungah hmurka in tuahsernak in chaw le va in langhter i zuam zungzal ko hna usih. Cu ti kan tuah sin Pathian nih thluachuahnak he lam a kan hruai lai nun saunak zong Pathian nih kan pek hna lai a timi hi kan nunnak cio a tling hram ko seh ti kha chim buin ka bia ka domhter Pathian nih thluachuahnak kan pek ve ko seh.